Ki te whei ao, ki te ao mārama. Kai te hē haere nā piropiro o nā pakihi i Rotorua i te hē kē atu o nā mahi taihara, mate ana te utu pou kaupare mahie. E 28 miriona tāra te hua ki nā iwi o Te Tai Tokerau kia kai hiko kōmaru ai ō rātou whare. Ā, whai muri i tāna toahana i tērā tau, ko te kaipuoro Māori nei kua tau tapaina anō ki ngā tohu kaitito kaiaka kai waiata o te tau. E rau rangatira mā tēnā koutou katoa. He papa hiko kōmaru, he taputapu whakaputu pūngao hoki ka whakarākei i nā marae e waru o Ngāti Wai. Ko te whāinga nui kia mana pūngao motuhake ai te iwi. Ā, he kaupapa e whai wāhanga atu ana ki te 28 miriona tāra kua whakapuakitia ki tahua pūngao whakahou ki ngā whare Māori, whare tūmatawhānui hoki. Anei a Tūmamao Harawira.
Ko Te Rangi Paki o Ngāti Wai, he kaupapa whakarite huarahi e hiki ai ngā taumahatanga kai runga i o rātou nā marae. He tino taimahatanga tērā ki roto i te whakahaere marae ki te utu i te hiko. Nō te ata nei whakapuakitia ai e te kāwanatanga te rauna tuatoru o te tahua pūtea pūngao whakahou. Ka whakawhiwhia ki ngā kaupapa pūngao 16 hei huri hiko e ora ana ki te taiao He iti hoki te utu. It's always difficult just to keep the lights on itself, so this kaupapa is going to help alleviate that pressure and not only you know connect our people to our marae by whakapapa but also through power savings as well. Kua riro i te rangi paki o Ngā Tiwai te 246, 746 tāra ki te hanga whatunga hiko ā-marihiko, me te utu i ngā papa hiko kōmaru. Mā reira e whakaheke ai te utu hiko i te pūngao ka hua ake. I te marae. Mai te whakatōpūtanga o ngā hiko ā-marae nei, ā, ka kuhu mai ngā whānau ā Ngāti Wai, ā, ki te whakatōpū i te hiko. Mai konā, ā, kei reira ētahi painga mā roto i te whānau. Kua hono atu a Ngāti Wai ki te kamupene mahi hiko kia nau mai rā, ki te kamupene mahi pūngao kōmaru i Whangārei, a Hubbins Energy. Mā rātou ngā papa pūhiko e whakatakoto. E tino hari ana te mahi tahi ki ēnei kamupene, ā, mai Te Tai Tokerau ngā uri whakaheke, ā, ki te whakakaha i tēnei kaupapa o Te Rangi Paki o Ngāti Wai. We can see the prevalence of power poverty in New Zealand and it's great that marae are taking this step to produce their own power and become more self-sufficient in the costs in the in the wake of huge costs with inflation and power price increases that aren't set to stop anytime soon. Hei ngā marama e tū mai nei ka tīmata te whakatakoto haere i ngā papahiko kōmaru ki ngā marae e waru kia penapena utu hiko ai te iwi katoa. Tūmamao Harawira, Te Ao Mārama.
Kai te kino haere nā Mahi Taihara ki te pokapū o Rotorua. Ko te whakapā ia he hua nā te nui o te huna korekāina e tukuna atu ana ki nā mō tērā, Hei whare ruruhau ohotata, hei whare whakaruruhau wā poto. Nā te kino o tēnei raru, kua mate nā pakihi ki te utu pou kaupare mahie hei whakaruruhau i ngā mahi kai, i ngā kaimahi me ngā kiritaki. Nā, hei wherawhera i tēnei take ko Mercia Yates, Kaikaunihera i Rotorua. Ā, nō reira Mercia, tēnā koe te tuahine. Ā, tēnā koe e Pete. Nā, ā, Ko tētahi o aua pakihi e kōrerohia nei ko McDonald's, nā, ko tana kaiwhakahaere ko Rob Parry, tētahi o Uhoa. E tika ana kia whakautua e ia ētahi pou kaupare kia noho haumaru ai āna kaimahi me te mōhio 15 meneti te roa tatari kia tae atu nā Apiha i tētahi karanga tahitahi tahi. Ā, kai te mōhio hoki ahau, āe, ehara ko tēnei te mahi a te pakihi, kia utua i tērā tūmomo āhuatanga, engari kai te mōhio hoki kai te tīni te ao, kai te huri te ao ana hoki i tēnei wā. I pātai mai hoki tētehi, nā wai kē tēnei o ngā āhuatanga me utu? Ā, he uaua te whakautu i tērā i tēnei wā, engari me mihi ka tika ki a Rob nāna rāua ko Lynley nā rāua anō hoki i whai Hua kia whakatika i ngā raru. Āe, he take mō ngā pirihimana, engari he take hauora anō hoki. Me whai whakaaro anō ki tērā o te kāwanatanga i tēnei wā. Umm. Well, kua kī mai koe, kāre ētahi te hiahia tohu i te ringa whakahē, nē, mō te kakinga o ngā mahi taihara kia wai atu. Engari, kai te kī ētahi, kua hua ake ēnei raru i te Whakatūnga o ngā whare ruruhau ohotata me te tomonga o te hunga kore kāinga ki reira. Ō whakaaro?
Āe, kua kite ahau i te pikinga, engari kei te kite hoki ahau i wēnei marama e ono, i wētahi o ngā hua kei te puta mai. Ko tētahi o wērā o ngā pakihi, he mahi tahi, ā, tā te kāwanatanga, tā wētahi atu, ā, Lifewise, Arā anō hoki ko Wera, ā, e maha ake ngā pakihi kei te mahi tahi, arā, ko te pokapū tērā o ngā whakautu kia ea ai ēnei o ngā āhuatanga. Nō reira, kua tū rānei te ringa o te tari toko i te ora ki te whakatika, ki te awhi i tēnei raru, i te mea ko te nuina kei reira e meatia ana he manuhiri ki Rotorua, te āhua nei kua tahuri atu te kāwanatanga i taua hunga ināianei, nē?
Well, e ai ki wētehi o ngā waha, āe, he, he manuhiri kē wēnei, engari kei te mōhio hoki tātou, ahakoa ko wai, kei Te Arawa tātou i tēnei wā. Nō reira, mā Te Arawa anō hoki e manaaki, e tiaki i wēnei o te, o ngā hunga rawakore. Ā, nō reira, kei te, kei te huri tēnei o ngā pātai me te whakaaro, ā, ka ahatia tēnei o ngā hapori? ka, ka hoatu i te ringa āwhina, ka aha rānei. I tēnei wā kai te tohutohu noa iho ā, ko koutou ngā hunga rawakore ngā mahi hē. Engari nui rawa atu tēnei o ngā āhuatanga kei waenga i a tātou katoa. Ko tāku anō hoki, ahakoa he manuhiri, Kai te noho ki roto i ki waenga i a Te Arawa i tēnei wā, nō reira me whai hua kia kia whai āwhina, kia whai tautoko anō i ēnei o ngā āhuatanga. He tokoiti noiho ngā hunga ehara nō Rotorua ake, engari nō tēnei takiwā o te waiariki. Me te mōhio he kaha nō Te Arawa ki te tuku i te ringa āwhina, Mercia Yates o te Kaunihera o i Rotorua kāre e ārikarika nei te mihi.
Tēnā koe.
Nā ko Ngai Kaitiaki o Te Ara Whanake, he kaupapa whakanui i nā kaimahi Māori o te ao ringarehe. Tata ki te hauwhā o āna kaimahi he Māori. Heoi anō, e 38 ōrau he Māori inā wāhana pēnei i te tari pakihi. Ko te whāina o Ngāi Kaitiaki o Te Ara Whanake, he whakawhānui ake i te rahi o nā ringarehe Māori mā nā hōtaka e whakarei ana i nā kanohi Māori ki nā wāhanga katoa o te kamupene. Kei a Muriwai hei tēnei pūrongo.
He ringa rehe ēnei e whakanui ana i a rātou anō, otirā i a rātou mahi. Ko te manu e kai ana i te miro nona te ngahere, ko te manu e kai ana i te matauranga nona te ao, so pretty much here is a great reflection and a and a awesome day for us to celebrate our young Māori achievers. He hōtaka tēnei kua whakaritea e Downers me Te Puni Kōkiri kia angitū ai ngā wahine Māori i roto i ngā mahi ā-rehe,

Ko te ara whanake me te ara whanake wahine toa ngā akoranga kua whakatōngia ki roto i te kamupene, ā, he akonga o mua ēnei kua eke panuku i te kaupapa.
Started yes young at fifteen um started as a taiho haramai stop and go and um then I went away and um built bridges all over New Zealand helped

There is room to change, never ever limit yourself, never ever limit yourself, keep learning. Nā te mahi ngātahi ka koke tonu ēnei kaupapa ako mā ngā uri whakaheke kei tua.
Oh definitely it will be and with the um with the lovely help of Te Puni Kōkiri you know we'll endeavour to make sure that it does carry on. Muriwai Hei te ao mārama.
Hai āpōpō haere tonu ai ngā whakawhitinga ki waenga i te Uniana Tiaki Kaimahi Te Mira Pepa i Kawerau me te Kamupene Whakahaere a Essity. I hui tahi ngā rōpū e rua i te roa nāke o tēnei rā mō te tūpono Katuwhera he tatau pounamu. Nō nā wiki tata nei tīmata e Te Porotū āna kaimahi te mīra, kātahi ka rakahia rātou ki waho e City. Nāwai, ka tīmata te kamupene ki te hīkoi i te ara o te ture mō nā nama e 500,000 tāra neke atu ki te whakatau i nā kaimahi me te uniana. I tā te kaiwhakahaere o City Kawerau, hei tā Peter Hockley, hei nā wiki, hei nā marama rā nō pea, tīmata ai nā tohe ki te kōti. Na ko te huna kai te toro atu na kai matu i o ratou ringa awhina ki nga hapori ki te whakahiki i te taumaha kua pangia ki te ao hauora i te wa o Hotoke na te mate kofiori te tokoiti o na kaimahi me nga mate o te wa te take e ai ki tetahi kai matu Maori muri whenua kai te haere ratou ko ona hoa mahi ki na whare o na whanau kai te whai tautoko i na take rongoa Wero ārai mate me te whakarite waka hai hari i te tūroro ki te hōhipera, ki te tākuta rānei. Nō reira ina wā ohotata e wātea ana rātou nā Kai Matu mā te waea mēnā kāri te wātea te tākuta. What I always tell people if they feel really sick and they want to get the clinical information as well as anything else across the board ask for the pharmacist then because often if you ring the pharmacy in the shops the retailers they'll say you'll be put through to the dispensary or the shop in say the health providers you might have a receptionist you just ask for the pharmacist
Kai tua ake tonu, whai muri i tāna tuahanga i tērā tau, ko te kaipuoro Māori nei kua tau tapaina anō ki nā tohu kaitito kaiaka o te tau. Hoki mai anō. Ko Ara Raurangi Aotearoa tērā e whakanui ana i ana kaimahi te tuatahi o ana hui tohu reo Māori i tū ki te marae o Te Mānukanuka o Hoturoa i Tāmaki Makaurau. Tekau katoa ngā kaiwhiwhi tohu i titia ki tētahi pine tohu reo, e whakaatu ana i tō rātou mārama ki te reo, kia mōhio rānei ā rātou kiritaki o Ararau Aotearoa he tāngata kōrero Māori rātou. Kei a Mārena Mane tēnei pūrongo.
He kaupapa pai hei hiki ake i te mahuru Māori, i te wiki o te reo Māori hoki, mā te kaiwhiwhi tohu nei a Trish Maxwell Richardson o Araraurangi, Aotearoa. I feel um proud of those that have done the mahi to get Air New Zealand to this space.

joining us today at this kaupapa so I'm excited for the future of where Air New Zealand's going. Hai tā te mātanga whanake ahurea tā Jarmaine Cummings Hodge o Ngāti Hikairo me Ngāti Whakaue. I ngā tau kua pahure ko kaha ake te tautoko a Araraurangi Aotearoa mo te reo, otirā mo te ao Māori.

Hei tā Sarah Malvey o Ngāti Mākino, Ngāti Pikiao, kaiwhiwhi tohu anō hoki, e tohu ana tēnei rā i te hononga o ngā ao e rua, tōna taha Māori, me tōna aroha ki te ao hautū waka rererangi. I guess I'm proud of the fact that today I can bring my Māori self

E ai ki a Malvi, e ora ana te reo ki tōna wāhi mahi, ki te kāinga hoki.
I often use it to speak to my tamariki in te reo Māori. They both, three of them, they go to Kura Kaupapa Māori and Kōhanga Reo and they often stop speaking te reo Māori when they leave the gates of their kura and kōhanga so Mahuru Māori sort of reminds me to keep using te reo in the kāinga um so they know it's normal outside of their kura and kōhanga. E tūmanako ana a Ararau Rangi Aotearoa, ka tū tauira ia i roto i ngā mahi whakatangata whenua i te reo Māori hei reo kōrero i te rāngai rangatōpū, hei wero hoki i a rātou kia whai tauira atu. Mārena Mane, Te Ao Marama.
Nā, ko Troy Kingi tētahi kaingāwhiringa mutu nā ōna tohu kaitito kaiaka mō te tau tuarua karapīpiti. Koinei hoki te wā tuawhā kua whai wāhi ia ki te pō whakanui i ngā kaitito waiata toa o te tau. Ko te waiata kua tautapaina e kī ana ko He Ōrite te waiata tuatahi a Troy i titoa e ia ki te reo Māori. Anei te pūrongo James Perry.
Ko Troy Kingi he kanohi kitea, he reo rangona i ngā tohu kaitito kaiaka i roto i ngā tau nei. Heoi tē mōhio i a ia he aha te kura huna ō ana tuhinga e kaingākau nuitia ana e ngā kaiwhakawā. Te rerekē pea o aku titonga, ā, He rerekē ōku wāta ki ngā wāta e rongo nei koe i runga i te reo irirangi, ā, te nuinga o ērā waiata he reka ki te taringa, ā, ko te tae o ērā waiata he mā, he mā, he mā, aku wāta he pango katoa. Ko tana waiata reo Māori tuatahi he ōrite, tētahi o ngā waiata e rima kua tohua ki ngā whiringa mutunga. Ko tētahi atu ko 35, na tētahi o ana whanaunga nō Te Whānau-a-Apanui, na Rob Ruha i tito. Hei tā Kingi, kei te tahuri mārika te rāngai puoro aunoa ki te reo Māori. Ā, ngā, ngā kaitito Māori, ngā kaitito Pākehā hoki, pirangi katoa, te katoa rātou te tū i roto i te reo Māori, nā te mea ka rongo rātou, ka kite rātou i te mana o te reo, ā, te hononga hoki o te reo ki te whenua e noho nei rātou. Kei roto pū a Kingi i tana whāinga nui kia puta ai ngā kōpae tekau i ngā momo āhua waiata tekau hei ngā tau tekau, ā, hei te Oketopa ka puta te tuaono. Ko te ingoa o taua kōpae ko te Year of the Ratbags and their Musty Theme Songs, ā, te tikanga i muri i te kōpae nei, ā, ko ērā tau waru tekau, the eighties, um, 80s katoa te rere te takoto o ngā waiata. Um, I mohio tonu ai ki tērā whakatau ki ehara te kumara e kōrero ana mō tōna ake reka, engari ki au nei tēnei kōpai uh, ko taku tino, tino kōpai. Atu i te tito waiata, whakaputa kōpai waiata hoki, kua whai wāhi a Kingi ki te waihanga hōtaka mā Whakaata Māori, Our Other Islands, i whakarewaina i te wiki nei. Hei tāna, koirā te mutunga kē mai o te wheako pai. I haere au ki ēnei moutere ki te kōrero, ki te noho tahi, ki te kai tahi ki ngā tangata o reira kia kite ai tātou i te rerekētanga o te noho ā-moutere ki te noho ā-motu. Ā, ai koe ra te tino tikanga o taua hōtaka, me te kai, kai moana hoki. Hei te marama Ōketopa whakaingoatia ai te kai tito toa o te tau, ka mutu hei taua wā hoki puta ai tāna kōpae hou. Heoi i tēnei wā kei te mahi nui ki te whakaoti i ngā waiata hou mō tōna kōpae tuawhitu, i moe tana hokinga atu ki te whare hopu waiata hei ngā wiki nei. James Perry. Te Ao Mārama.

Hoki mai anō. Ko te huna kua whakatahia i ō rātou whare nā nā waipuke me nā horo whenua ki nā rohe o Whakatū, Te Tai o Aorere me Te Tauihu o te Waka te take e āhei ai te whai tautoko i te Ratona Whare Tīhokahoka. Ko te īnoi, kia tono atu te huna kāre e taetae hoki atu ki ō rātou kāinga, ki taua ratona e mahi tahi ana ki nā mana ā-rohe, kia mōhio tokohia nā kāinga kua pā kinotia. I roto i te marama kua hori, koni atu i te kotahi rau nā whare i ēnei rohe kāre e tika mō te whakanoho tangata nā nā waipuke te take. E kotahi miriona tāra te nui o te tūkino ki nā hanganga. E rua tekau mā tahi nā kāinā kua rēhitatia, kua rēhitatia ki te Ratona Whare Tīhokahoka nei. Ko Kahurangi Noeline Taurua tētahi o nā mema hou a te Poari Matua o te Rōpū Tiaki Hākinakina Ngaio o Aotearoa, arā High Performance Sport New Zealand. Tokowhā kua tohua ki te Poari ka whakahaere tikana i te rōpū ka tuku pūtea tautoko Ka whakatakoto hoki i nā whāina o nā kaihākinakina whakaihuwaka o te motu ki nā taumāhekeheke o te ao, whakataetae hoa whenua, ipu o te ao hoki. Ko te kaiwhiu kohatu o mua ko Kahurangi Valerie Adams, ko Kaihoe Whaikaha o mua ko Duane Kale rātou ko te kaiako o mua o nā Tōkina Pango ko Don Tricker te tōina o nā mema hōura. Nā, kia tahuri atu tātou ināianei ki ngā matapae huarere, paki ki Kaitaia me Tāmaki Makaurau. Ka rere noa ētahi kapua pouri hai te ata ki Rotorua, nā ka paki haere. He rangi pai huarere te kōrero ki Tūranganui-a-Kiwa, ka kōnehunehu te ua tae noa ki te ahiahi pō ki Ngāmotu. Heke iho ki Te Whanganui-a-Tara, āhua a Makariri tonu ki reira, ki reira kōnehu ai te ua, Ka marangai ki Whakatū, ka kaha haere te hau kōkōraro, arā te hau nōta ki Ōtautahi, ka ua ki Tāhuna, Waihōpai, he rangi kēkēā te matapae. A Kāti, koina wā mātou ka rere i tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roa nā tō a mātou kōrero. Anei nā reo rōreka o te piringa me tā rātou poi ina whakataetae kura tuarua ā-motu